Hello u nilqagħkom lura t-tieni parti tal-isfida tal-Bebra's Island Research Expeditions. F'dan il-vidjo ser insolvu l-isfida mill-ewwel parti billi nsibu l-inqas numru ta' vjaġġi meħtieġa sabiex ix-xjenzati jżuru il-gżejjer kollha. Jekk għadkom ma rajtux l-ewwel parti, waqqfu l-vidjo hawnhekk u morru lura sabiex taraw l-ispjegazzjoni tal-isfida qabel tkomplu. Is-sejja nsolvuha flimkien! Ladarba xjenzati jridu jirritornaw lejn il-ħelikopter, jistgħu biss iżuru gżejjer li minnhom ikunu jistgħu jmorru u jiġu lura bil-vapur. Dak ifisser li rridu nfittxu gruppi ta' gżejjer fejn. Tista' tivvjaġġa minn kwalunkwe gżira għal oħra fil-grupp. U wkoll tkun tista' tmur lura minn fejn tlaqt. Ġewwa dawn il-gruppi, it-tim ta' xjenzati jista' jivvjaġġa bl-użu tal-vapuri billi jsegwi l-vleġeġ, waqt li jżur kemm jista' jkun gżejjer. U fl-aħħar, xorta jirritorna lura lejn il-gżira fejn hemm il-ħelikopter. Ejja nippruvaw insibu grupp billi nagħżlu gżira biex nibdew u naraw kemm il-gżira nistgħu nżuru bi vjaġġ wieħed bil-ħelikopter. Waqt li nagħmlu hekk importanti li nżommu nota tal-gżejjer kollha li diġà żorna sabiex ma nerġgħux inżuruhom għalxejn. Ejja nibdew bil-gżira D. Minn hawn nistgħu mmorru għall-gżira F, E jew C. Ejja nagħżlu li mmorru għal Fe. Mill-gżira Fe nistgħu mmorru għal E jew Ġ. Ħa nagħżlu Ġ. B'hekk issa sorna D, Fe u Ġ. Iżda issa għandna problema. Spiċċajna weħilna fuq il-gżira Ġ għax m'hemmx vapuri li jħalluna nerġgħu mmorru lura lejn D jew xi gżira oħra. Dan ifisser li dan mhux grupp tajjeb. Din hija xi ħaġa li tiġi ta' spiss meta nkunu qed insolvu sfidi tal-bebras. Tipprova idea u f'daqqa waħda tirrealizza li weħilt u li tkun trid tikkunsidra alternattivi oħra. Din is-sistema ta' trial and error hija parti kbira minn kif il-programmaturi tal-kompjuter isolvu l-problemi tagħhom fuq ix-xogħol ukoll. Ejja mmorru lura u nagħżlu rotta differenti. Ejja naraw x'jiġri li kieku nagħżlu li mmorru għall-gżira E minn Fe. Indunajtu x'ġara? Reġa' għandna l-istess problema, m'hemmx mod ieħor kif nerġgħu mmorru lejn gżira D minn hawn. Importanti li mmorru lura lejn gżira D, għax fuqha nżilna bil-ħelikopter. Allura dan ukoll mhux grupp tajjeb. Ejja nerġgħu lura lejn il-gżira D minn fejn bdejna. Għadna ma ppruvajniex immorru lejn il-gżira C. Kif tistgħu taraw, jekk nieħdu din ir-rotta, nistgħu faċilment niġu lura lejn D billi wara mmorru lejn gżira A, u mbagħad gżira B. U hekk sibna l-ewwel grupp! U issa, probabbli qed tgħidu, imma baqa' gżejjer oħra wkoll. Jekk tiftakru, l-ewwel rajna li nistgħu nivvjaġġaw lura lejn gżira Fe minn E. Mela ejja nħallu l-gżira D u mmorru fuq il-gżira Fe bil-ħelikopter. Issa nistgħu mmorru fuq Gżira E bil-vapur u nerġgħu lura lejn Gżira F fejn qed jistenniena l-ħelikopter. Allura hekk sibna wkoll it-tieni grupp u issa baqgħalna biss inżuru il-Gżira G. Dik ikollna nżuruha weħidha bil-ħelikopter għax m'hemmx vapuri li joħorġu mill-Gżira G, jiġifieri m'hemmx mod kif tirritorna fuqha wara li żżur gżira oħra. Dan ifisser li b'kollox sibna tliet gruppi. Xi wħud forsi ħasbu li t-tim seta' jieħu vjaġġ wieħed twil bħal dan.
Ċe A B D F E u G. Vera li permezz ta' din ir-rotta x-xjenzati kienu jżuru kull gżira, iżda hemm problema! Fl-aħħar tal-vjaġġ, it-tim ma jistax jerġa' lura lejn il-gżira minn fejn telaq biex jasal lejn il-ħelikopter. Allura, dan il-pjan ma jaħdimx. Peress li l-gżejjer jiffurmaw tliet gruppi separati, it-tim ta' xjenzati jrid jagħmel vjaġġ wieħed għal kull grupp ta' gżejjer. Dan ifisser li l-inqas numru ta' vjaġġi ta' riċerka li jridu jagħmlu xjenzati huwa tlieta. Ejja nerġgħu niftakru kif solvejna din l-isfida. Biex sibna grupp, l-ewwel għażilna gżira biex nitilqu minnha. Imbagħad segwejna kull triq possibbli. Ladarba sibna grupp ta' gżejjer fejn stajna nivvjaġġaw 'il quddiem u lura lejn il-gżira minn fejn tlaqna, ifisser li sibna grupp tajjeb. Huwa proprju għalhekk li kellna bżonn nagħmlu tliet vjaġġi. L-ewwel vjaġġ kien il-ħolqa kbira ta' A, B, C u D. It-tieni vjaġġ kien ir-rotta bejn E u F u t-tielet vjaġġ kien dak lejn gżira G. Ħadtu gost jew? Niftakar li meta kont żgħira u bdejt ninteressa ruħi fil-kompjuters, puzzles bħal dawn kienu l-favoriti tiegħi. Ew bilħaqq, biex solvejtu din l-isfida, intom użajtu ħsieb komputazzjonali. Iffukajtu fuq il-konnessjonijiet bejn il-gżejjer biex issibu l-gruppi. U użajtu algorithmic thinking, jiġifieri ħsieb sistematiku, biex jirnexxilkom issibu dawn il-gruppi u tiddeċiedu li m'hu l-inqas numru ta' vjaġġi li għandhom bżonn jagħmlu x-xjenzati. Dan huwa eżattament it-tip ta' ħsieb li jintuża fix-xjenza tal-kompjuters u fl-analiżi tan-networks. Iġifieri jekk jogħġbukom sfidi bħal dawn, diġà qed taħsbu bħal xjenzati tal-kompjuters? Jekk ħadtu gost issolvu din l-isfida, tistgħu ssibu ħafna aktar bħalha fuq il-YouTube channel tagħna. Grazzi talli solvejtu din l-isfida miegħi, narakom fl-isfida li jmiss!